Handiti pane mari iripo yandoita se yandokuwo 5 boys. Bhebhi riri ndikutorida pano boys. Rakatotakurwa nezuro. Boys rakabaya bhebhi rangu boys. Saka haa boys ka pane mari musambotya boys manzwa here boys. Eh haa zveshuwa boys dati monotora chi bhebhi. Handiti ka eh mukurumbidze boys nhasi. Datoti musvikire chi bhebhi irororo muite se muye naro pano boys. Hasha. Eh mogo bho boys. Samuti baby rakaenda. Rakaenda mfana ami. Rakaenda baby. Asi ndiri kuti mende notora. Mito uchi. Ushingi. Ndakasimba. Handitika. Ushingi. Ndakasimba. Chaiwa chaiwa handitika. Singaiti. Eh. Ndiri kuti baby rue nhasi. Nhasi nhasi handitika. Rue pana apa nhasi.

Rakatorwa ne face anonzi master master kumhiri uko. Master. Master. Ndotinoziva here master? Andiziva anongonzi master master ndiye akatakura bhebhi ramudhara. Anoziva boys. Wapakona apa. Wapakona apa. Eh, ndiye mdenga mujaindi izo. Ah, sandikwanisi, hatikwanisi. Aiwa musatye kana nichiko ah, rasta chi unotya chiko yo rasta. Bona. Ye. Master master akatrenera pasi pemvura.

Muri kuita zvemafanisi pana apa handiti? Muri kuti ndiri kutamba here nini? Ye? Samuti ndakunyadzira yemahara here pana? Ndiri kutaura kuti bhebhi rakaenda ndipe kuno mogo iyoyo. Hapana mubatsirike mimi. Uyai kunoku. Sei uyo hasina basa uyo. Uyai kunoku Tony. Right. Tadaronga zvinoita. Handi mazviona zvandoita. Eh. Eh. eh. Ndozvandoita izvozvozvo. Mogo andichakupai. Hamuna kuti makadhakwa. Saka right. Zviripo ka. Eh. Tada kuita zvekuti meno ndora bhebhi imi. Eh, eh. handiti ka Eh. yarasta Eh. simba iwewe simba iwewe gwinya iwewe Ah, gwinya ndakasimba, gwinya ah, ndakasimba. sangovhara maziso nemagirazi aya zvemahara handiti ka Ndozvebaba. gwinya gwinya Yeah. ya rura bhebhi panapa madeko handiti ka Yeah, Eh, eh. yeah. mari iripo 3000 3000 wapana wangu musatye handiti ka Eh. Eh, bhebhi rangu rakaenda wapana wangu Eh. rikuda bhebhi panapa handiti ka Eh. Eh, eh. izvezvi izvi garai matoenda

handi zvizotora bhebhi but kuna mudhara uyu hmm. tamutorera bhebhi rake futi hmm. auna kutozotipa mari yedu tamutorera sinhi rake zveshuwa mudhara afanatipa mari afanatipa down eh, afanatipa hafu down kutikonzotura kuti nake bhozi anotiima mari anotiima mari bhozi a mudhara wemahwani handikunyepeni anobata mbisto mm. mishonga zvakasiyana siyana anogara mumhepo eh? ya hayi tofanira tanga tapiwa hafu taoni nemudhara ndokuti tipinde mupawa auneve mm. ichokwadi ichocho saka asi kunosvijigero hawu kamhero tinosvika hawu kakusvikira tofanira tanga tapiwa hafu taoni kozi ha mudhara yeye handichinyepiri eh. ah.

anobata mbingi ewo anogara mhepo ah, pasina chee sama one zvoti bhebhiroro mm. ah, tona tonomuudza kuti takundikana hazviti ah, zvitori bo izvozvo but anofana tanga atipa half down but ukona chii mm. zande totora bhebhi bhebhi datonotora ukona chii demwe topedza washosha handii